Helo, bore da. Heddiw rwy'n mynd i ddarllen pennod 14 a 15 o lyfr Y Gelyn ar y Trên gan T. Llew Jones. Roedd hi'n hwyr erbyn hyn, ac yn glawio'n drwm. Gyrrai car mawr yr heddlu'n gyflym i lawr y draffordd tuag at Gaerdydd. Dim ond dau oedd ynddo nawr, sef Wil Ifans a'r Cwnstabl Llewelyn. Roedd yr Inspector wedi penderfynu aros yn y Plas am fwy nag un rheswm. Yn y lle cyntaf, roedd e am fod yno i arestio Syr Walter Frost pe bai hwnnw'n mentro dychwelyd adre yn ystod y nos. Roedd e hefyd am gadw llygad ar Wilkins. Ac yn olaf, roedd e am ddefnyddio'r ffôn yn y Plas i rybuddio'r heddlu yng Nghaerdydd beth oedd yn digwydd. Roedd e eisoes wedi ffonio'r maes awyr i rybuddio nad oedd awyren jet Sir Walter Frost i gael hedfan ar unrhyw gyfrif. Roedd e wedi gofyn i bennaeth yr heddlu yng Nghaerdydd drefnu bod yna blismyn yn cadw llygad ar y Daisy Belle yn yr harbwr, ond oedd e wedi pwysleisio nad oedd neb i fyrddio'r iot nes byddai'r Cwnstabl Llywelyn a thad un o'r plant yn cyrraedd. Ac yn ola', Roedd e wedi ffonio rhif tri Pen Dre i ddweud wrth famau'r plant beth oedd wedi digwydd. Cyrhaeddodd y car ymylon Caerdydd. Roedd y traffig yn drwm iawn a bu raid i Ifor yrru yn arafach o dipyn. Gwnaeth hynny i Wil Ifans deimlo'n anhapus iawn, roedd e'n dyheu am gyrraedd y plant. Ond o'r diwedd, roedden nhw yn ardal y dociau, lle roedd llai o geir a mwy o bobl o gwmpas. Roedd hi'n ddeg o'r gloch ac roedd pobl yn dod allan o'r tafarnau a'r tai bwyta ac yn croesi'r ffordd o'i blaen. Yna, roedd plismon yn sefyll ar ganol y ffordd a'i law i fyny. Stopiodd y car ac agorodd y cwnstabl y ffenest. Tynnodd gerdyn o boced ei frest a'i ddangos i'r plismon. Ah! PC Llewelyn a Mister Evans, ife? Ond yn eich disgwyl chi, Trowch ar y dde fan hyn nawr. Mae'r Daisy Bell wedi angori wrth y cei ryw dri chan llath o fan hyn. Mae dau neu dri o'n bechgyn ni yn cadw llygad arni. Gwenodd Ifor Llywelyn wrtho'i hunan wrth symud yn araf yn ei flan. Gwyddai fod ei bennaeth yr Inspector wedi bod yn brysur ar y ffôn yn ôl yn y plas. Diffoddodd Ifor oleadau mawr y car a gadawodd i'r car lithro i lawr tuag at y dociau. O'i flaen, gallai weld dŵr yr harbwr yn sgleinio yn y pellter. Yna, roedd plismon arall yn sefyll yn y ffordd, sarjant y tro hwn. Cyfeiriodd y car at ochr warws fawr lle'r oedd digon o le iddo barcio heb dynnu gormod o sylw. Daeth y cwnstabl â Wil Ifans allan. Safai'r sarjant yn ei hymyl. Cwnstabl Llywelyn? gofynnodd. Ie, atebodd Ifor. A dyma Mister Ifans, tad un o'r plant sy ar goll. Mae'n ddrwg gen i Mister Evans, meddai'r Sarjant yn garedig. Mae gen i ddou o blant fy hunain, ac falla i ddeall shwd r'ych chi'n teimlo. Fain o'n i'n gore eu cael nhw'n rhydd yn fyw ac yn iach. Yna, gan roi at y Constable, Mae'r Daisy Belle lawr fan 'co, wrth y cei. Ry'n ni wedi bod yn cadw llygad arni ers peth amser. Does dim byd i'w weld yn symud arni. Ond mae hi dipyn yn dywyll lawr fan'na lle mae hi'n gorwedd. Cerddodd y Sarjent, Ifor a'r Saer yn nes at y Daisy Bell, gan gadw yn y cysgodion rag ofn fod rhywun yn gwylio oddi ar fwrdd yr iot. Yn awr, roedden nhw'n ddigon agos i'w gweld yn glir yn y lled olau. Iot wen brydferth oedd hi, un fawr hefyd, a lluniaidd fel gwylan. Nid oedd ond llathen o fôr rhwng ei bow a'r cei. Dw i wedi gofyn am lif oleuadau, sibrydodd y sarjant. Does dim yn well na digon o ole at waith fel hyn, fe arhoswn ni nes do nhw. Ond yr eiliad nesaf, roedd Will Evans wedi camu allan o'r cysgodion ar draws y cei ac wedi rhoi naid dros y gwacter rhwng yr iot a'r wal. A chyn i neb allu gwneud dim, roedd e'n sefyll ar ddec y Daisy Belle. Edrychodd y ddau arall yn syn. O'r dyn dwl, meddai'r sarjant dan ei anadl. Ond roedd Will Evans yn cerdded at y grisiau a oedd yng nghanol y dec. Edrychodd i lawr i berfedd y llong. Gallai weld golau gwan yn y tywyllwch. Aeth i lawr y grisiau. Wedi cyrraedd y gwaelod, gwelodd ddrws o'i flan a golau'n dod allan o dan ei odre. Curodd y sâr yn uchel ar y drws a safodd o'r neilltu i weld beth oedd yn mynd i ddigwydd. Agorodd y drws a safodd y dyn tew, Bates, yn y ffrâm, gan gau allan y golau o'r tu mewn bron yn llwyr. Roedd gwn yn ei law dde. Pwy sy 'na? gofynnodd. Chi, syr! Yr eiliad nesaf, trawodd y sâr ef a'i holl nerth ar ei drwyn. Mae'n anodd disgrifio'r hyn a ddigwyddodd wedyn. Taniodd y gwn ond aeth y fwled i mewn i do'r dec heb niweidio neb na dim ond y pren. Ar ôl yr ergyd ofnadwy ar ei drwyn roedd pen y dyn te wedi syrthio'n ôl ond roedd ei fol mawr yn y drws o hyd. Gwelodd y saer ei gyfle. Traodd Bates a'i ddwrn chwith rhywle o gwmpas ei fogail. Fe ddaeth ryw sŵn rochian ryfedd o gorff y dyn tew a llithrodd yn araith i lawr y caban a chwmpodd y pistol o'i law. Gorweddai yn awr ar y llawr yn griddfan. Cydiodd Wil Ifans yn y pistol a safodd yn y drws. Gwelodd Bert Hill ym mhen pella'r caban. Roedd e wedi hanner codio i gader ac roedd e'n pwyso ar fwrdd cul o'i flan. Ble mae'r plant? gofynnodd y sâr, a'i lais yn ddwfn gan ddicter. Maen nhw yma, meddai Hull, meddai lais mor fain nag ef ei hun. Mae'n dda i chi ddod mewn pryd, doeddwn i ddim am eu cipio nhw. Fe gawn ni weld am hynny. Nawr, ble maen nhw? Maen nhw yn y caban bach ar y chwith. Mae'r allwedd ym mhoced Jac, fan'na. Ffeindiai hi! Roedd llais y sâr yn ddiamynedd. Daeth Hull allan o'i gornel a phlygu dros y corff anferth ar lawr y caban. Roedd ochneidio dwfn hwnnw yn awr ac yn y man yn torri ar y distawrwydd yn y caban. Dyma hi! meddai Hill, gan ddal allwedd fach loyw rhwng ei fys a'i fawd. Dangos y caban i fi! meddai Wil Ifans. Aeth y dyn tenau o'i flan. Fan hyn! meddai, gan sefyll wrth ddrws cul. Rhoddodd Wil Evans yr allwedd yn y clo a'i throi. Agorodd y drws led y pen. Roedd bwlb trydan yn y to yn goleuo'r caban bach, a dyna lle'r oedd Guto'n lled-orwedd ar wely cul. Wrth droed y gwely roedd Mari fach yn eistedd ar y llawr. Lledodd gwên lydan dros wyneb y saer, ond roedd dau ddeigryn mawr yn ei lyged. Dad! gweiddodd Guto gan neidio oddi ar y gwely. Dad! Oedd e methu â chredu ei lyged, ond wedyn roedd breichiau ei dad wedi cau am dano'n dynn ac yn awr oedd y ddau'n crio. Wel, Sodom a Gomora, meddai Mari fach, a dyna pryd y barnodd y dyn tenau fod hwn yn gyfle da iddo e i ddianc. Fe redodd nerth ei draed am y grisiau ac i fyny ag e i'r dec, Ond druan ohono, roedd llif oleuadau'n goleuo dec y Daisy Belle erbyn hyn ac fe aeth yn syth i freichiau i'r Constable Llewelyn a thri plismon arall oedd wedi cyrraedd y dec y funud honno. Pennod pymtheg. Roedd car yr heddlu'n hymian ar ei daith i fyny'r draffordd a nodwyd y cloc yn hofran ar 70. Eisteddai'r plant yn y cefn yn flinedig ac yn ddistaw. Eisteddai'r sâr yn ymyl y Cwnstabl Llywelyn. Dw i ddim wedi defnyddio'r ddau ddwrn 'ma i daro neb eriôd o'r blaen, meddai, gan ddal ei ddau ddwrn i fyny. Gwenodd y Cwnstabl heb dynnu ei luged oddi ar y draffordd. Wel, William Evans, meddai, a barnu oedd yr wrth y knock out roddech chi y Dean Bates 'na, fe faswn i'n barod i gredu eich bod chi wedi bod yn bencampwr bocsio'r byd! Gwenodd y sâr. Ah, Hen ddyn tew oedd e. Hen fwli mileinig oedd e, os gofynnwch chi mi. Mae gydag e record hir o ymosod ar bobl a phethau fel 'na. Roedd Heddlu Caerdydd yn falch o gael eu dwyllo arno fe. Roeddech chi'n knock-out iddo fe, Dad? gofynnodd Kit o'r cefn. Chwarddodd Wil Ifans. Wel, fe fuodd e'n gorwedd ar y llawr am dipyn ar ôl cael un ar ei drwyner a'r llall yn ei fola. Hwrê! gwaeddodd Mari fach a Kit on y cefn. Beth am y dyn tene, blant? gofynnodd y Cwnsbl Llywelyn. Fuodd e yn gas i chi? Na, meddai Mari. Fe druodd e'n helpu ni, ond fe dynnodd Guto a fi mewn i'r car. Trodd y car mawr oddi ar y draffordd i'r lôn oedd yn arwain i bentre Maes Gwyn. Oedd hi'n hwyr iawn erbyn hyn, yn tynnu am hanner nos. Ond oedd twr bach o gymdogion tu allan i ddrws rhif tri yn disgwyl y plant adre. Oedd yr inspector wedi rhoi gwybod ar y ffôn eu bod nhw wedi cael eu achub Mae bod nhw ar y ffordd nôl. Pan stopiodd y car mawr ym Mhendre, fe fu yna weiddi a chur o dwyllo a nifer yn casglu o o gylch y car i ddangos eu hapusrwydd bod y plant yn ddiogel. Roedd Mari fach a Guto wedi blino gormod i ddweud fawr ddim wrth neb. Yna, roedden nhw yng nghegin rhif tri a'r ddwy fam yn eu cofleidio a dagrau o lawenydd yn llifo i lawr eu gruddiau. Roedd Misus Williams yn crio a chwerthin yr un pryd. Gwraig weddw oedd hi, wedi claddu ei gŵr yn ifanc, a Mari oedd y cyfan a oedd ganddi. Yn awr, gwthiodd ei merch cyd braich oddi wrthi. Gad i fi gael dy weld di'n iawn, meddai. Roedd un o blethau Mari fach yn dal yn ei lle a'r ruban yn dynn am ei gwaelod. Ond oedd y bleth arall wedi dod yn rhydd am fod y ruban wedi cwmpors ar y soffa yn y plas, ac oedd ei gwallt melyn ar un ochr i'w phen yn hongian yn afler dros ei hysgwydd. Edrychai'n ddoniol iawn, ond yn ddel hefyd. Edrych arnat ti wir, meddai ei mam, rwyt ti 'di colli dy ruban gwallt, ond diolch i Dduw mai dyna i gyd gollest ti, 'nghariad i, a diolch eich bod chi'ch doi'n saff. Yna, llais gwe, Gwen Ifans yn torri ar draws y siarad i gyd. Jiw, jiw, 'na dwp ydw i te. Ro'n i wedi anghofio fod swper gyda fi yn y ffwrn i'r ddou ohonoch chi. Gwenodd Guto'r ei fam. Oedd e mor falch ohoni, ac mor falch o gael bod yn ôl yn ddiogel gyda hi unwaith eto. Ond ni chymerodd e na Mari fach swper y noson honno. Ar ol diwrnod mor hir a chyffrous, dim ond un peth roedd y ddau'n diheu amdano, a'r gwely oedd hwnnw. Nid aeth Guto na Mari fach i'r ysgol drannoeth, Yn wir, fe gysgodd Guto nes roedd hi bron yn amser cinio. Erbyn hynny, roedd pethau wedi bod yn digwydd i lawr tua Chaerdydd. Pan gerddodd Syr Walter Frost i mewn i Fanc y Ddinas i godi swm o arian cyn ffoi o'r wlad yn ei iot brydferth, roedd Inspector Lewis a phlismon arall o Heddlu Caerdydd yn disgwyl amdano. Cyn gynted ag y cyrhaeddodd y gŵr bonheddig y cownter yn y banc, Aeth y ddau blisman ato. Syr Walter Frost, oedd yr inspector, rwy'n eich arestio chi yn enw'r gyfraith. Am beth? gweddiodd y dihiryn gan geisio gwingo o'i gafael. Mae yna sawl cyhuddiad, meddai'r inspector. Dewch gyda ni ac fe gewch chi glywed y cyfan yn swyddfa'r heddlu. Na! Mae rhywbeth o'i le! Ydych chi'n gwybod pwy ydw i? Ydyn. Mister Hans Boom, rŷn ni'n gwybod pwy ydych chi. Dewch. Aeth allan o'r banc rhwng y ddau blismon yn ddigon tawel wedyn, roedd ei ddau was yn swytho'r heddlu ers oriau. Roedd Bates a Hill wedi eu cloi mewn cell ar ôl cael eu holi yn ystod y nos. Arllwysodd Bert Hill ei gŵd yn llwyr, gan gyfaddef y cyfan i gyd, ond nid oedd gan Bates fawr i ddweud am fod ei drwyn yn boenus o hyd ar ôl yr ergyd a gafodd gan y saer. O ie. Un peth arall. Yn ystod y nos, pan oedd Guto a Mari Fach yn cysgu'n drwm yn eu gwelyau, fe fu farw'r hen filwr, Dai Roberts, yn yr ysbyty. Roedd y gwmp o'r trên, a'r oriau hir a dreuliodd yn y sied fach yn ymyl y reilffordd, wedi bod yn ormod iddo. Felly, yn y diwedd, roedd Hans Bohm, neu Sir Walter Frost, y Nazi creulon, wedi llwyddo i ladd yr olaf un o'r deuddeg carcharor a saethwyd ganddo yn neuadd yr hen ysgol honno gerllaw Caen yng ngogledd Ffrainc. A dyna ni. Gobeithio chi bod chi wedi mwynhau stori Tŷ Llew Jones, y gelyn ar y trên.